Tlabna it-talba ta' l-Angelus, it-talba ta' nofs il-jum, u għal daqsant jekk is-sintom tinsabu madwar il-mejda tal-ikel, nawguralkom l-ikla tajba, nawguralkom ukoll il-bidu ta' wara nofsinhar Mill-aqwa għeżież espressini tagħna, għeżież telespettaturi tagħna grazzi illi tkunu qegħdin issegwu dan il-programm illi jibqa' għaddej sal-ħin tan-nofsija. Bdejna magħkom fl-għaxra bħalma nagħmlu ta' kuljum dawn is-sagħtejn u nofs fil-kumpanija ta' xulxin. Mela qed jgħiduli li għandna lil lil Ray eh, f'kuntatt virtwali magħna, normalment Ray ikun magħna però llum em, Ray jinsab f'kuntatt virtwali nsellmulek Ray. Tellem lilek u tellem fil-fatt il-ħadd kemm xejn differenti. Iva, kemm xejn differenti, imma ovvjament inti li dejjem titkellem dwar it-teknoloġija, dwar anka l-importanza f'dawn iż-żminijiet li t-teknoloġija iżżommna wkoll qrib xulxin. Fil-fatt illum qegħdin nagħmlu dan il-kuntatt miegħek biex anke inwasslu s-sezzjoni dwar l-informatika. Ray, għandna xi slides? Nagħmel ftit spunt qabel ma nibda minħabba l-fatt li qed noffru llum training għall-employees, għaliex ma nsemmix Mela Ray, Ray qed jaqtalek naqra, ġifieri naħseb għandek bżonn li tersaq naqra iktar viċin. Għaliex qed jaqtalek ta'. Ek naqra ħjar, kont qed tgħidilna dwar l-importanza li llum. lum Illum, illum, illum propju llum l-iskejjel huma magħluqin. U din ovvjament kif innoti sinda ħarġet tal-Gvern, ovvjament l-iskejjel kif ukoll l-edukaturi jridu jkomplu jgħallmu imma permezz tat-teknoloġija. Ġifieri il-programmi li dejjem tkellimna fuqhom aħna li huma Zoom u l-Microsoft Teams. Hekk huwa. Fil-fatt, hemm ħafna sistemi edukattivi jużaw dawn is-sistemi. Eh, jien għamilt referenza aktar qabel għandi t-tifel illum li qed online lessons, jiġifieri nixtieq nirringrazzja lill-edukaturi kollha tal-paċenzja eh, kif ukoll irridu naddattaw għal dawn iċ-ċirkustanzi kif qed inti, ġifieri hemm ħafna illum għaddejjin bl-online lessons tagħhom. Hekk hemm xi ġenituri li għal xi raġuni jew nannijiet li għandhom tfal magħhom li għal xi raġuni ma jafux jużaw daw it-tip ta' programmi, jiena fuq il-Facebook page tiegħi nedejt tutorials, video tutorials bil-Malti, bil-Malti, kif wieħed jista' jniżżel il-Microsoft Teams u l-Microsoft Zoom mhm. installaw installare o con la principal, e sperare non tutt'altro

illi jekk aħna nixtiequ nagħmlu profil fuq il-Facebook, ovvjament individwi kwalunkwe u jixtieq li jżid il-ħbieb biex ikun jista' jikkomunika magħhom b'chat jew video, eċċetera u ovvjament inkunu qegħdin nixxerjaw ukoll l-istatuses ta' xulxin, u sa meta ntellgħu ritratti nkun nista' nara ritratti tagħhom, jekk jiena tellgħajt ritratti qiegħed passiġġata il-ħbieb tiegħi ħa jarawh u viċe versa kif jagħmlu huma. U dan huwa dan jissejjaħ profil. Profil huwa post tipo ta' qisu gazzetta imma elettronika imma post għal individwu partikolari. Issa, Jekk ovvjament inti għandek għandek kumpannija, inti għandek business, inti personalità, wieħed jista' imur ukoll għal dik li tissejjaħ page. Ġifieri, ġifieri Ray, Ray, qed tgħidilna li hawn min minflok jagħmel profil fuq Facebook, jagħmel paġna. Ġifieri jekk pereżempju naf għandek ħanut, Mela inti eżempju mela wejn Aquilina jien għandi il-profil tiegħi fuq Facebook imma jekk għandi ħanut jismu ABC Stationery per eżempju inkun għamiltlu business page paġna għall-business tiegħi hux vera? Hawn qed ngħidu bil-Maltin.

Għax hekk inti tagħmel profit. Meta int għandek tant popolarità, ma jkollok limitazzjoni. Għaliex? Għax meta inti għandek profit bħal m'għandu kwalunkwe telespettatur li qed isegwina bħalissa, għandek massimu ta' 5,000 friend li jista' jkollok Facebook. Filwaqt li jekk inti għandek paġna, m'għandekx limitu ta' kemm ikollok likes. Likes huma ta' dawk in-nies jagħmlulek like fuq il-paġna tiegħek. Persa b'kull like għal page hija l-istess. Ngħidu friend fuq profil. Pereżempju jiena qed insemmi eżempju bija, pereżempju jiena għandi l-profil tiegħi ta' Facebook. Imma mbagħad bħala Espresso għandna l-paġna. Jiġifieri Espresso pereżempju għandna 29,100 u xi ħaġa. illi għamlulna like fuq il-paġna mela dawk id-29,000 u aktar huma parti mill-familja tagħna ta' Espresso. Tajjeb? U tistaqsix li tagħmel like fuq Espresso bħala telespetatur issa, qed nindirizza t-telespetaturi li qed jarawna. Agħmlu like fuq Espresso għal xiex? Ħalli dak kollu li ntellgħu fuq il-Facebook page ta' Espresso intom tkunu aġġornati fuqha mill-ewwel. Jekk ma jkollokx like, Trid tidħol fuq il-paġna t'Espresso biex inti tkun taf x'hemm. Hemmhekk pereżempju tellgħajna filmat, tellgħajna informazzjoni, tellgħajna riċetta, b'mod awtomatiku inta ħa tiġi notifikat illi telgħa telgħat dik l-informazzjoni mill-ewwel. Allura għaldaqstant il-fatt illi Espresso għandu 29 like huwa l-fatt li mela li li Espresso għandu l-paġna fil-profil għax kieku għandu profil,

Allura, meta inti jkollok business, jekk tittella' ritratt, ejja nagħmlu mod li inti ħanut tal-istationery u ġiek stock ġdid u tixtieq ittella' ritratt inti, ħa taqsmu ma' min għamillek like. Mela f'dak il-każ, jekk inti għandek 29,000 likes, dak ir-ritratt li inti tellajt, alright, ħa jarawh 29,000, dejjem hekk dawn id-29,000 qegħdin active fuq il-Facebook. Imma mbagħad għandek il-vantaġġ illi tħallas reklamar fuq il-Facebook qed jitjagħmel. Biex dak propju ritratt li inti tellajt jew dak l-istatus li inti tellajt fuq il-paġna tkun tista' tippromovih mhux biss mal-likes li għandek fuq il-paġna, imma tippromovih throughout ma' min għandu Facebook.

ma' Facebook users li qegħdin Malta huma persuni minn 420,000 persuna fuq Facebook. Ovvjament, Ray, il-paġna tittik ħafna iktar vantaġġi. Issa jgħidlek hawn min jgħidlek imma jiena mhux noqgħod nagħmel paġna għal xejn, ovvjament, m'int tista' tagħmel paġna għal xejn, hemmhekk hemm il-profil. Hux vera, ġifieri l-profil, ġifieri nagħmlu distinzjoni bejn profil ta' persuna, ġifieri anke meta niġu pereżempju jien naf biex infittxu xi ħadd, ngħidu rrid infittex ir-Reja Bela. Tajjeb, jekk ħanfittex ir-Reja Bela ħanfittxu bħala profil. Imma jekk ħanfittex l-informazzjoni li Reja Bela jagħti jien naf bħala għalliem għall-mod tal-kelma forsi għandu l-paġna, ġifieri nagħmlu differenza, hux vera? Korea vela fejn. U inti tagħżel liema waħda. Ġifieri dali qed nagħmlu llum huwa importanti għat-telespettaturi ħa nkunu ċari. Intom it-telespettaturi li qed issegwuna, anzjani, adulti, nisa, żgħar, żgħażagħ, eċċetera, intom l-iktar importanti li ovvjament ikollkom il-profit. Imma jekk fl-eventwalità intom għandkom business, jew għandkom xi qed tagħtu xi servizz, hemmhekk ikun jaqbillek tagħmel tagħmel pasta. Rej, aħna preparajna wkoll filmat u xek, naħseb li slides rajnihom kollha gwidawni, mela li slides rajnihom kollha step by step. Ħa naraw il-filmat rej. Ma nafx hekk tix tistennini u nerġa' nitkellmu wara jew nkella nikkonkludu issa dan il-kuntatt miegħek. Hawn nistgħu nistennew iżda wara jekk trid nistgħu ntelgħu ma jekk ma nlaħqux illum wieħed jista' jtella' dawn il-video tutorials li qegħdin ukoll fuq il fuq il-YouTube channel ta' Rea Vela hemm dawn il-videos li ovvjament semmejt li huma bil-Malti u anke bl-Ingliż li wieħed jista' jiffollowja jitgħallem aħjar Muslu. Jiena minn hawnhekk naħseb nista' wara l-filmat tista' nistgħu nagħlqu biex ngħidlek. Hekk huwa, mela ħa nsellimlek, ħa nsellimlek Ray, ħa nsellimlek. Ħalli naraw il-filmat kif qed inti, dejjem inħeġġiġkom biex tidħlu fuq il-YouTube channel Ray Abela fejn hemmhekk anke ssibu ħafna informazzjoni anke għan-nom ta' dawk in-nanniet jew inkella ġenituri li forsi qegħdin jarawna l-ewwel darba u jgħidu m'iniex naqbad kaptu ta' kif nagħmel l-online lessons mat-tfal jew man-neputijiet. Mela, il-YouTube channel Reja Bela, ġifri idħlu YouTube, iktbu Reja Bela u hemm ħafna filmati ta' kif titgħallmu fil-kumdita ta' darkom. Grazzi Rej u nsellimna kun awguralek il-ġurnata tajba. Sadan it-tant, sadan it-tant ħanaraw dan il-filmat, ħbieb, ejja naraw. X'inhi paġna fuq Facebook? Paġna fuq Facebook hija profil pubbliku speċjalment maħluq għan negozji, marki, ċelebritajiet, kawżi u organizzazzjonijiet oħra. B'differenza mill-profili personali, il-paġna ma jiksbux ħbieb iżda fans li huma nies li għażlu jħobbu l-paġna. Il-paġna jistgħu jiksbu numru kbir ta' fans, differenti mill-profil personali, li kellhom 5,000 ħabib massimu impoġġija fuqha minn dik Facebook. Il-paġna jew paġni jaħdmu mod simili għal profili. Jaġġornaw lill-utenti b'affarijiet bħal status, links, avvenimenti, ritratti u videos. Din l-informazzjoni tidher fuq il-paġna nfisha, kif ukoll fl-aħbarijiet personali tal-partitarji tagħha. Jekk trid turi appoġġ għall-paġna u tkun tista' tara aġġornamenti minnha fl-aħbarijiet feed, għandek tagħmel like, filwaqt li jekk tixtieq tara biss aġġornamenti minn din il-paġna għandek tagħfas follow. Kif tista' tagħmel like jew follow fuq paġna partikolari? Fittex fil-paġna li tixtieq mis-search tal-Facebook hekk kif tidħol fi tfittxija fuq il-lemin tal-isem tal-paġna hemm buttuna Kulma trid tagħmel u li tikklikkja fuqha kif jidher fil-filmat. Filwaqt li jekk wieħed jixtieq jagħmel follow irid jagħfas fuq tliet tikek mindu din u mil-lista ta' għażla li titla' tagħfas fuq follow. X'inhu eżattament Recommandations kif ukoll Reviewing fuq il-paġni ta' Facebook? Reviżjonijiet tajbin fuq il-paġna ta' Facebook tiegħek jibnu fiduċja fil-marka tiegħek u jagħtuk kredibilità fis-suq u fuq il-Facebook. Klijenti li jista' jara b'mod ċar ir-reviżjoni ta' ħames stilel tiegħek x'aktarx ikollu kunfidenza akbar fin-negozju tiegħek milli f'dawk li mhumiex qed jaqsmu r-reviżjonijiet tal-klijenti. Hawn huma l-passi għal kif tħalli reviżjoni fuq il-Facebook. Ikklikkja t-tab Reviews, Recommendations. Ikklikkja Iva biex tirrakkomanda l-paġna, ikteb ir-rakkomandazzjonijiet tiegħek u jekk tuża l-mowbajl ittella' ritratt flimkien mat-test tar-rakkomandazzjoni. Tista' wkoll tagħżel tikketta bħal servizz kbir, staff mill-aqwa, jew simili. Hemmhekk segwejtu dak il-filmat. Eh, nirringrazzja lil Rea Bela f'kuntatt virtwali li għamilna miegħu ftit tal-ħin ilu bib ħammorru għall-aħħar messaġġ promozzjonali. Dejjem apprezzaw it-talim b'xejn li anke aħna natukom permess tal-proġett IMI. Tixtieq titgħallem tuża t-tablet, il-laptop jew il-mowbajl tiegħek? Applika issa għal Tagħlim B'Xejn għal Kulħadd li ħa jsir minn ġewwa ċ-ċentru tagħna fiż-Żejtun. Ċemplu issa fuq 27333408. IMI Tagħlim B'Xejn għalik.